Popeth yn y fantol a Rodney Parade wrth i gas newydd groesawu Bedwas. Y ddau dîm yn ymwybodol y byddai buddugoliaeth yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. Cafodd y rhan fwyaf o'r pwyntiau ei sgorio yn y deg munud olaf, ond yr ymwelwyr aethai hi gyda'r cais yma gan Adam Williams yn y pum munud olaf. Buddugoliaeth bedwas yn golygu eu bod nhw felly yn camu ymlaen i rownd gyn-derfynol. Er na fyddai buddugoliaeth yn codi Abertawe o waelod Grŵp Dau, byddai llwyddiant Ilan am Ddyfri yn cadw eu gobeithion nhw yn fyw. Yr ymwelwyr oedd gyrfa o'r dechrau gyda chwarae mentrus a rhywfaint o lwc yn arwain at y cais yma gan y blaenasgellwr Richard Rees. Brwydrodd Abertawe nôl cyn diwedd yr hanner cyntaf gyda'r wythwr Rory Gallagher yn torri trwy amddiffyn yr ymwelwyr Cyd-chwarae a chyfathrebu da rhwng y blaenwyr a'r olwyr, a'r asgellwr Richard Thomas yn gorffen y symudiad. Ond Llanymddyfri oedd yn fuddugol, gyda phasio slic James Davies yn rhoi Jack Parkinson mewn am ei ail gais o'r gêm gan sicrhau buddugoliaeth. Yn dilyn llwyddiant Llanymddyfri, roedd yn rhaid i'r Cwins guro Llanelli i sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. A Llanelli eisoes allan o'r gystadleuaeth, roedd hi'n gymharol hawdd i'r tîm cartref, gyda'r cais yma gan yr wythwr Lawrence Reynolds yn un o bum cais i'r Cwins. Er i Lanymddyfri drechu Abertawe, y Cwins sy'n symud ymlaen i'r rownd nesaf. Symudwyd y gêm rhwng Bargoed a Glyn Ebwy i Barc Eugene Cross yn dilyn problemau efo'r llif oleuadau. Ond ni chafodd hyn fawr o effaith ar berfformiad Bargoed, buddugoliaeth gyfforddus i'r ymwelwyr. Er nad oedd gan Pontypridd siawns o gyrraedd y rownd nesa', cafwyd gêm gyffrous a rheol sardus. Sgoriodd y tîm cartref bedwar cais, gan gynnwys yr un yma gan yr asgellwr Joe Davies. Ond dangosodd Merthyr pam mai nhw sy'n gorffen ar frig Grŵp 4 wrth frwydro yn ôl. Sgoriodd yr ymwelwyr bum cais, a'r ola' yn dod gan y mewnwr Adam Hoskins. Merthyr ymhell ar y blaen ar frig Grŵp 3 ac yn symud ymlaen i rownd gyn-derfynol. Roedd Aberafan yn gwybod bod angen buddugoliaeth yn erbyn Caerdydd i gael unrhyw siawns o symud ymlaen i'r rownd nesaf. Dechreuodd y tîm cartref yn gryf gyda meddwl cyflym Jacob Williams yn cael y gorau ar amddiffynwyr yr ymwelwyr ac roedd y mewnwr wrth law i orffen y symudiad. Mae hi wedi bod yn ymgyrch siomedig i Gaerdydd, ond dangosodd yr ymwelwyr ddigon o gymeriad gyda'r cais yma gan yr asgellwr Ceri Young yn adfer tipyn o barch. Gwaith da gan Coby Siero, yr asgellwr yn creu y sylfaen. Ryan Tomos yn creu sylfaen arall i Josh Guy. Guy at Morgan Williams, o bylchu hyfryd gan y maswr. Y cyrmorth yn dod gan Llywelyn a Llywelyn yn croesi i ymestyn mantais y Crysadion. Morgan yn torri allan o'r sgarmes. Y cymorth yn dod gan Gareth Beer ac yna Garyn Daniel, y prop yn rhy gry i'r amddiffyn ag yn croesi. Peers yn bachu ar y bel rydd. Y gic ymlaen, ond honna yn ddigon rhwydd i Dan Howells. Mike Powell. O, 'na chi gyflymder yn osgoi'r amddiffyn yn llwyr, a Howells ddechreuodd y symudiad ar ei ysgwydd o, ac yn mynd i gau'r bwlch Pen-y-bont o fewn pwynt. O, ffigiad gan y bachwr Merriman. Y sylfaen yna eto gan y blaenwyr i Tantum. Mae yna ddynion drosodd ar yr asgell, y bel allan at Gary Daniel, y prop, ac am y tro cyntaf yn y gêm mae Pen-y-bont ar y blaen. Murphy yn bwydo y sgrym. Y sgrym yn troi. Y fantais gan Pen y Bont, yr wythwr o Driscoll at Murphy. Allan at yr asgell, Matthew Edwards. Edwards yn cwrsio i gic i hun. Edwards yn croesi ac yn selio ar fuddugoliaeth. Pwynt yn unig yn gwahanu'r ddau ar y brig, ond Pen-y-bont yn sicrhau eu lle yn y rownd gyn-derfynol.